Dul pa jo en ma kiborogi abora, dul pa joni eni ma kilwongogi ni Alpi, Alpi, The Acholi Religious Peace Initiative. Dul moni en ma yam wan wawinyo ni kibikicako I kare mo mukato angec ni dulle tye dul ma konyo rino tal i kin lwak, dul ma konyo rino tal i kin lutela. Dul-li eni ma kiborogi abora ni ALPI, The Acholi Religious Peace Initiative. Dul-li eni mono Kibikicako pi lok kom kony keken, ma dong ka lok ka kony dong okato, kadi ka bed kony odwogo gang onyo kony pe odwogo gang, dul eno tye ni mere kicako pi kony ki gamente keken. Dul-li mono yam kicako pingo? Dul pa ALPI, The Acholi Religious Peace Initiative, yam mono kicako ni kibikelone pi laro lukum kony keken, pi neno lukum mato put pa kony ki gamente keken, onyo kece lukum mato put pa jo mua i lum ki Acholi keken. Kece dul-li onongo kicako ni The Acholi Religious Peace Initiative nyo gwok kicako ni bibedo macalo dul acel ma ka dong ocakke ci gak dong ka rino tal i i Acholi ki lobo Uganda kumeno nakanaka.

Atye ka waco ni kuman pingo? Man akelo macalo lapeny pien amito ni kaka Acholi obed piny, Doki me Kumalo me Uganda obed piny, wek kong kirot. Tyen lok ango ma yam oweko dul-li kibikicako? Onongo kibikicako dul-li ni dul-li bibino ka loko lukum kuc ki mato put ma en aye reconciliation. Dul-li onongo kikelogi on board me tic i kare pa kony-nyi keken onyo me tic i kare ma nongo gamente tye ka mito rwatte kwedgi keken ci ki i ngeye dong gipoto gilal loko gibedo peke. Man lapeny ma an macalo latinwu Honourable Boss Mikutim pa Aryem atamo ni apenywu i nino matin, nino dwe abic me dwe me apar mwaka alip aryo pye aryo wiye angwen, en ma nongo wan dong odong ki nino ma romo adek keken wek wadony i Uhuru, Independence, me lobo Uganda. Anwoyo lapeny-nyi. Wun ludito me al pi The Acholi Religious Peace Initiative, Objectives ma migwu onongo waco ni, Ka ce wun wubiloko lok kom kony kacel ki jo mua ki i lum macalo returnees, dong missionwu dong gik ka kenyu, ka lok pa konygi dong okato, wun dong migwu ni gik ka kenyu. Onyo kece wun yam wubiketo macalo cik botwu ni, tek ka dong gamente otyeko nenowu ma lubbe ki missionwu me rwatte ki gamente, tek ka dong gamente otyeko nenowu ma gamente dong ocobo mitiwu ma yam wun wuyubo ki dul-li, ci dong dul-li bigiko tic en kakenyu? Man lapeny pa wod aryemo. En da acito i kom nyig lok mukela ka lok. Macalo kaka Acholi kacel ki kaki me kumalo me Uganda, wan watye ka nenone ni nicakke wa i kare pa kony nio kwede watin, dyekal Acholi pe ya okwe, dyekal Acholi pud peke ki kuc, dyekal Acholi pud peke ki niribbe, dyekal Acholi kacel ki kumalo me Uganda pud peke ki mar ma nongo dano bedo kwede i kingi. Dano opong ki cwiny me lweny keken i kom luwodigi. Dano opong ki cwiny me revenge nyo culo kwo. Kadi ka bed ni dul pa Alpi yam okatti macalo jo ma bino ka rino tal i kit me mato put, ento waneno ni yub me culo kwo nyo revenge pud tye ka medde ameda anyim. li enni, en aye oweko wod pa aryemo tye ka penyowu ni, Wun macalo dul pa alpi, the Acholi Religious Peace Initiative, lweny ma tye ka timme i kin rwodi, wan pe oneno wun ka rino tal, bene pe watye ka neno efforts mo ma wun wutye ka ketone towards kelo kuc i kin rwodi me i lobo Acholi more especially ma community cawa ni waneno to dong otimme dogola pa rwodi wan macalo kaka Acholi community dong wa losing rwodi ma romo adek ka wiya po kadi ka kadi ka bed ni kiwaco ni lyel lyel alugai lyel arwot lugai me pa jule lyel arwot lugai me pa jule Kadi ka bed kiwaco ni en two aye obineke, ento sekcon pa dano mukene waco ni lugai kibikiwolo awola. Kadi ka bed ni wan watye ki ngec ma lubbe ki ki lok ma kikwano i wi lyel ni en obedo ki goro me two pi kare malac ci two obineke, ento mito bene waye wunu ni sekcon pa jo mukene waco ni Rwot Lugayi kiwolo awola. Mapat ki enno, ka wun wuwinyo lok kom Rwot Ozigi kare ma Rwot Ozigi orwenyo kwone, lok bene okatti ki bot dul pa jo mukene ma giwaco ni Rwot Ozigi kiwolo awola. Excuse me. Atye ka medde ki lok mapat ki ripot ma section pa jo mukene waco ni rworo zigi ki wola wola watye bene ki dul ma olo bene giwaco ni gin macalo sekcon pa dano mo, dul mo olo, gin gitye ki gung cwiny kun bene gin giwaco ni ah, Rwot ojoko aginya ki wol awola. Pol kare ka to otimme i dyekal, dano bedo piny ka ngino kor to. Ngur nguto bene tye ni ojoko aginya ki wol awola. Kadi ka bed ni ripot tye ka kati i kare me yik, nongo ludito rwodi tye ka loko gin mapat. Sekcon pa jo mukene bene nongo tye ka loko gin mapat ma lubbe ki to. Li enoni kit me Acholi waromo lwongone ni mono koko to. Dong koko to iye pol. Jo mukene bino kok ma ki dwongi nono ki pig wanggi laliling ma nongo in pe iwinyo nyig lok ka kati. Ento jo mukene bino ka koko i wi lyel kun nongo giwoto ki mwoc, dok giwoto ki lamo doggi bene. Li enoni bene koko ma nongo jo mukene kok kun lamo doge, pig wange cwer, woto ki lamo doge, owot ki wiye. Man bene tye ce dul pa Acholi Religious Peace Initiative ludito wa ka kamo tye iye lok ki en ni an atamo ni awac ni lok ki tye kadi ka bed wun uling oko oweko dano tye ka penyo wigi ni group wuni mono nen calo ki yabo yang pi rwate ki gamente keken onongo miti tye me rwate ki gamente ci dong group gik kenyo onyo kenyo group pi yam ki yabo mere ni ka dong ityeko rwate ki kony gwok ki cero ki limo kony ki cero ki boko lok ki kony ki dugu dong lok ki gik kenyo onyo gwok group i yam ki yabo kun ki waco ni ka gwok bene ki rwate ki jo mogo ma tye ka tugo ki i lum calo en lumony ma yam gubedo i lum jo ma yam ki mako gi jo ma yam bene guti i lum kunu pi miti gi ci dong gi tye ka dugu nyo gwok group ki yabo ni ka dong ki rwate ki ritanis ci dong gika kenyo ci nongo myero nia acoli, pien wan dul acoli mukene watye onongo ki tam me penyowu ni ka onongo gurup pe yam kiyabo, ni ka dong gurup ocakke bikonyo kit me rino tal i dyekal, kit me mato put i kit yo man ma nongo leb mono lwongo ni reconciliation. Ci onongo myero gurup eni omedde ameda ki ticce naka wa i cawa-ni, naka wa diki, naka wa awene. nongo myero pe gigik koko liyang. Man tam pa oker bwobo ma an atamo ni tye nino dwe abic en ma nongo watye ka yubbe pi Uhuru Independence, an abedo ki speech mo ma an amiyo bot kaka ni li eni en aye speech pa Wode Aryemo i kare me Uhuru me 2024. pien an pol kare amito ni kalenda pa gamente, national calendar, ka tye ka bino ka lubbe kore ki kore ma nongo wacito calo i Uhuru-gi, wacito calo i yub me ngo-gi, calo i yub kalenda pa gamente omyero an bene abwot speech ma ka mega pi lobona Uganda kacel ki lwakka me kumalo me Uganda. Meno aye gin ma an atye ka timo. Lubanga omidowu gum ka ce gwok lapennya ni owango i ngatwu mo, ci alego kica. Pien i kine kara dong lok mo keken ma an aloko dong omyero kicak yenyo yo me kot iye, myero kicak yenyo yo me kot. An apwoyo mere Lubanga ni koma pud yot. An abilok pi lwak ma ka mega, an abilok pi lobona Uganda, an abilok pi Africa pien an abedo del col. Bene alwonge ni The Mister Africa. ci Lubanga myero omed gum bot jo ma tamo ni lok ma an pol kare aloko lokke tye kakare. Wun dul ma cwako an, lapeny me acel apenyo, To ma tye ka timme i kin rwodi-ni, tone tye onyeonye? Tone pe tye ka cito ka mo, woto odyeudyee? Oweko an atamo ni dul man dul pa Alpi they actually religious peace initiative wan pe watye ka neno initiative ma megu ni ni tye ka konyo wa do initiative ma megu onongo yam ki kelo mono ni me gine me dwaro gwok lim keken ci dong gik kenyo onyo kikelo me yenyo office keken ci dong gik kenyo onyo kikelo me nongo popularity keken ci dong gik kenyo initiative ma kamegwu omyero onyut kor tic ma twero weko wan cwinywa bedo ma opye i dye kare Acholi. Mono me acel. Aa, lok me aryo, an amito awac botwu ni, atye ka neno goro pa Alpi, ki dong bene pe atye ka neno impact pa Alpi, pi tyen lok ma kuman, lok me aryo, ni, i kare me yer mukato-ni, lweny obedo mapol, to bene obedo tye iye. I kare me year mukato me 2021, lweny obedo mapol, daa obedo tye mapol, arubaruba, kwere, ki kwongnge obedo tye. Dano mukene oto iye. Pien ka ineno actually sub-region olu, ineno kumalo me Uganda enoni lac tutwal ma nyuto ni ka ka mukene obedo daa, ka ka mukene obedo lweny, ka ka mukene obedo to. Pa mere kiwinyo Dul pa Al pi De Acholi Religious Peace Initiative ni gukatti gucito ka rino tal ka ka mo onyo gwok ka gutimo ci dong gutimo ki ingeya ma gwok an ikare ma dong angweco ka peke gang ento pe awinyo reporte mo madi madi ento lweny obedo tye ikare me elections aruba ruba obedo tye mapat ki eno Kombeddi i cawone ma wan watye ka lok kedwu, an atye ki concern madit eni. En aye concern ma oweko an tina awa i ka apeny lapeny eni. En aye ni, ma wan watye ka lok kedwu kombeddi cani, pira kombeddi cani tye i kom Rwot ogenga me koc labongo amida ki kit gum. Pira tye i kom Rwot ogenga ma ngur ngur dong ocakkeko ni ogenga is a target me awola. Pien jo mukene kwonge kun giwaco ni, Ogenga obito calo ojok aginya, obito ma pe ongeyo tyen tone. Ineno? En aye oweko an, kadi kitamo ni an latin matitidi, an pol kare pe aling ki lok. Komedi lweny tye litir i kin rwodi. Wan pe watye ka neno gurup pa Alpi, The Acholi Religious Peace Initiative, Ka atye ka neno gurupwu ma wun wutye ka kati ka rino tal i kin rwodi, pe watye ka neno ni gurupwu-ni mono onongo tye pi laro lok i kom kony keken, kadi gurupwu-ni onongo kiyubo me cito ka rwatte ki Museveni keken, ento dong lok me i dyekal acwali dong ka ce wun dong wurwatteo ki Museveni ci dong nongo dong lok mukene dong peke, nongo micon otum. Tye kumeno, pien kome ni cawa ni Rwot Jon ogenga me koca mida, koc labongo i kit gum is not a target ma lok dong tye ni ogenga kadi idegi kadi mito wang ma kiyiko cik koni a kono ki i rwot lugai kiyiko ka dano do oto kicoyo ni two aye oneko iya ki i lugai ibino boro jigi ojigi dong kiyiko Ka dano kitye ka yikone, in iwinyo ya aa man two ma kumano man. Ia ki boro jigi dong, ibino boro jok aginya. Aya, dano ka kitye ka yikone, kiwayo ya two ma kumano man. Pien daktari tye redi. Daktari tye redi, in kitimo bal i kumi ni tab, kituk irune kicito i daktar. Daktar tuk icoyo two kadi ma tye onyo ma peke kiwayo ni tye. In dong ibino ki yikiko loko loyo lato. Lok man ni loko loyo lato ni mono wun dul pa Acholi Religious Peace Initiative wun wubigak ka winyo en lok man ni loko loyo lato. Loko loyo lato ni eni en aye mission ma wun wubino ka tiyonu ne. Wun mono do taking side doko ma wun do tye side moni ma dong side pa jo ma dong gwok tye mungwel.

ni an macalo Honourable Boss Migo Tim pa aryemo comrade cawa ni iya pe tye mayom pien wun ludito Acholi wun wulwongo an ni adug gang ma dong wun wulwongo an ni adug gang gin ma dong wun wutye ka tino ne pat ki lok ma nongo wun wuloko i nyim lwak ni wamito latinwa dug gang wamito latinwa dug gang Dano mapol i kare mukato angec gubedo giwaco, a ah, otimo yero dano, otimo yero dano. So an amito ni awac botwu ka maleng ni ludito egini guyero yet mapol i kom an pi tyen lokke eni, an lwak mara. Ludito egini gubedo lutela, gubedo politicians. Gin bene mito ni lwakgi obed tye mapol. Dong ka gin neno latin matitidi lwak tye ka cwakone madwong tutwal ma dong gineno wel dano ma cwako latin matitidi odoko dwong loyo wel dano ma cwako gin, miyo ludito doko nyek. Oweko ludito doggi bene ocer i kom an. Amito correcting angle moni ma dano tamo ni Wutimo yero ludito, wutimo yero ludito. Ento amito wun bene wunge ludito ni wuyero wutim. Ludito ni wuyero wutim. Pien i kare ma ludito dong guneno ni wutim lwakke odoko dwong woko, ma kadi ka in imito cito ka timo addressing dano, dano dong pe bino boti. Ludito dong ocako wacone ni, Lutino ma tergi kicet, an amito ni wun translating leb pi eni kong i leb munu, wek wun wunge ni kiyero dano. Lutino ma teggi gicek bene dong tye ka ngwarre ni gitimo addressing Acholi. In ngat mo ma bene pe ipore me timo addressing Acholi, icako cung i nyim Acholi ni, ni in bene de ibino ka lok pien itye ki cim i cingi. Lutino ma teggi gicek. Translate that one in English. Inen ka pe ni kiyeto dano. Lutela ma romo adek angwen Guwaco lokke ki doggi wa videos tye ka wunu retrieving go and retrieve videos obi nyutu wu ka maleng iwi winyo ki iti ka ludito madongo tye ka waco lutino mategi ki cet kome dong bene gingware ni gitimo addressing actually jo ma pe opore jo ma pe okwano eno ni yet ka in igonyo maber ki leb muno lutino mategi ki cet Cit igony inen ka eno pe yen. Meno jami-ni eno otimme pi nyeko ma tye i cwiny dano ma guneno ni lutino matino calo an gwoki ki i nyimgi. Komedo cawa dong lwak me i Acholi giwinyo dwon an keken. Giwinyo dwon an keken. Omiyo nyeko omako ludongo gucako yet. I kare ma an abino agammigi bene tel ki tera ma gicet-ti. En ki tera ma kicet-ti, an bene abino agammigi, ci odoko dong kome. Man wayam agama agama. Man komedi cawa ni dano ma en aye oyeto mamana, jo ma gin aye guyeto mamana gin ki komgi ki doggi, yang yang yang yang giringe gicito i kot. Ento koti kot kongola, Koti kong kong kicwalo en olanya olengegi. Ka kicwalo olanya olenge tonigi, kicwalogi i nino ca ma dong police bino ni gibino ka mako an. Olanya olenge tye i suit, tamo ni wan po tye angeyone. Olanya olenge tye i suit, tye i motoka. Gibino ki parking wa i, wa i, wa i police. Gin aye lucoc. Ni o ko Nile TV, Nile TV. Nile TV-ni bene olanya, olanya ocako ki nying Nile ma mega-ni. ma olanya olega ni omyero owanne kwede, wayab, wayab nying Nile odok gin madit ki ngo? An awaco i kare ne pudi, Nile TV, Nile TV ni weng property na, cako gi nyinga, tin tye ka lweny kede i koma. An gire apwoyo Lubanga ni, ka ibino igiro but gino mo ki bota, kono cente, kono property mene, ibino igiro ki bota ka dok icako lweny kede i koma, an apwoyo Lubanga ni pol kare, jamine gik mere i pappa. An tek itemo lweny i koma ki jami ma mega, jamine gik mere ni pappa, ci nongo tero oket. En na pud ineno piyo gikki, gwokke twatwal, pe ibed ka, ka robo doga i kom jami ma bene icako ki nyiya. Nile TV-ni in ikwanyo ki i koma, Ma i lega wacito wa i Dahomis ka wabedo piny, ka i lega ni wayab Nile TV, gin wayab Nile la ni odok gino mo madit, wayab Nile la an awai ke ko ke ko. Ini cere tu yaba ne ayaba Nile TV, koni mito cere Nile Radio, koni mito cere Nile ngo. Mede kwede, eno an gin mo keken me giro ki i kom adam ma jemi ne pe nyako nyige ba, jemi ne tum hau hau. Pe itamo ni aboli ko neno ne, obi tum hau hau.

Ki cwal gin ki fronting gin aye gucit i kot, wek nongo dano weng ngeyo ni joni ni lumono pa Bosmik. Kun nongo gin ludito aculi gin aye gicwalo joni wek dong miti gi ocobbe. Cente ki miyo madit, police ki kome waco bota ni gin kitye ka dino gi adiya me timo gini pien gini dong ki waco bot gi ni dong ki setting oko. Dong ki setting oko Ma jo ma loyo cik i Uganda, jo ma loyo cik dong gusettingo ni dako moni ma tye i kin luloyo cik en aye omyero oti gini wek pe kinen ni gin lubal i kom otim koni acoli keco. So dako moni tye i Kampala ma en tye i kin jo ma loyo cik i Uganda kany. Kitingo lok kom otim weng dong kibwoto bote, kibwoto bote ki setting jami weng Kiwaco ni tek ka otim kimako litab ma otimo ooi polis ki detaining o po wek okati pe kimine bond aya ki kenyo orune ki tuku parading otim i kot ka ki parading otim i kot ki i kot kwica ki remanding oko lok dong tye ma ki setting ni tek ka otimo ooi kot tab lok myero oloo oko ki remanding oko cut ka ki remanding otim Ocito obedo i gin kunu i prison, direct i prison kunu. Dano ma tye i kit gum, lutela ma i kit gum dong gitye ka celebrating ni Otim dong cito acita i prison. Lutela ma i kit gum ba mukene ne dong tye ka celebrating. Mapat ki eno, lutela mukene tye i gulu kenyo dong gitye ka celebrating ni Otim dong cito acita i prison. Ngat ma tye ka minigi update ene Olanya Olenge Tony. ma en eni ocako kilwongo ni oringo ocito i kit gum ka coko data moni ni otim odongo dano i kit gum. Kioro lanyo ni oringo ocito kweni kaka mo iken kaka ma gioro lutino ka guoro lutino awobe me cito ka yeto min otim i caa mo otim tye ka lok ki dano gioro lutino awobe me yeto minne ka otimo daa nyo olwenyo kunu myero kimak vidione kicit kwede meno data ma gin obedo ka collecting ci dong komere ludiro ma loyo cik Guloko ki lalocik lawotgi ma dako ni jal-li kibikelo kuman kuman kuma tek oi kot top, cwale acwala cito i riman, ocito acita i pricon. Mono yub ma kiyubo weng. Wun dul me Acholi Religious Peace Initiative wubedo mot, wutye ka neno jami weng anena. Nino mo kit macalo wutim bene lakite kite-ni, Otim bene tye ki danone. Nino mo, otim buto lipap ki i ogwa, ki i obwo, ki i kwak ma gitero. Otim buto lipap, ci obidoko gino mo madit i Acholi. And this time ka gino mo ocakke magwar i Acholi, wun lutela me Acholi Wunge gamone bot Acholi, pien jami ma pol kare kelo peko i dyekal Acholi cakke ma mono mono kite eni. Alegi wuwinyo maber, wun ludito ma wuwer awera pi reconciliation ento wudegi, wubwolo dano ni a nongo myero kimato put ento bene pe wumito put mo, wumito ni wulweny. Lweny dong lweny ba, ka nino ma lweny ocakke, Kono onongo wan mukene watye i buca. Kono onongo wan mukene watye kwene. Nino ma lweny ocakke i dyekal acoli odoco. Awero pi lokke eni dano pe winyo. Nino ma lweny bicakke odoco i dyekal acoli. Ludito acoli myero wuyeny lagam bot kaka acoli. Pien wun aye lukub moni. Ka ce ada wun luloo cik i Uganda ma wun lutino acoli, wupongeo wumiyo tal lok i cing ngato mo mapat wu setting dano ni kitim kuman kuman kuman kuman kuman ci gitye kubolo ne abola i prison shot nino ma ogudo dogolawu ci wubiniang ni setting dano obedo gin marac ma pe lare wubiniang ni lweny ma kilwenyo lapiny lapiny lweny alibu rac dikal acoli bikwer wene Dyekal Acholi bikwe awene? Ka lakit tim ma kit man medde ameda, dyekal Acholi bikwe awene? Wun bene dano wutye, wutim bene danone tye. Meno aye lok ma atamo ni alok kedwu, Lubanga omidowu gum, An atye, an abigak an, an apwoyo winyo doga. Meno kwena ma mega ba, kwena ma mega amiyo botwu. Wun macalo dul pa Acholi Religious Peace Initiative, wun ALPI, kiborowa boro kumeno. Mono ka tala ma amiyo i cingwu. Ka dul wun iyam kiyabo pi kony keken onyo dul wun iyam kiyabo pi rwatte ki gamende keken ci dong nongo objectives otum. Waneno ki kenyo. Rwodi mukene dong kiwoto iwologi, kiwoto inekogi, kimedo imedo ameda ki kwo, gin arac peke. Lutino pa jo mukene kigeng yogio. Yub pe egi ni weng man yub me nenone ni ka kitimo kuman kuman kuman kitye ka timone calculatively ki timing tutwal ni kitim kuman kuman kuman weki dwe me apar eni ki dwe me apar acel ma ladit lobo gimito timo approving uh, appointment pa boss meki unguk no boss meki tye we buc Lweny eni weng ni omyero lutino pa jo mukene pe onong rwom, lutino wu ki wun keken aye onong rwom. An apwoyo, angeyo ni Lubanga pa kwariwa bi winyo bene koko wa. Wun keken aye ki med rwom wu, wun keken aye onong promotion. Wan lutino pa jo mukene omyero wa gak lupeko matwala, wa gak i level ma peke matwala wek wa bed gin anyira wu gin ayita wu. Wa neno kita tum kede.